Yoo meda ase. Ɛne sɛ adeɛ a yɛfrɛ no sɛ mpanin nsɛm anaa abakɔsɛm. Ɛka yɛn ho ɛfiri da a yɛbɛwo woɔ kɔpem mmerɛ a wobɛwuo. Mm. Wawu koraa no ne mpanin nsɛm no ɛda so adi w'akyi. Okay. Nti ɛkyerɛ wo sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛnni kwan sɛ wototo no ase koraa mm. adeɛ ɛfrɛ no mpaninsɛm adeɛ biara a woyɛ biara sɛ sukuu na wokɔeɛ ɛna wawie na woyɛ adwuma sɛ woyɛ engineer mm. sɛ woyɛ doctor sɛ woyɛ adeɛ biara woyɛ biara no ɛho mpaninsɛm ɛwɔ hɔ nti yɛn a yɛteɛ ma mu ha no mu a yɛmfa mpaninsɛm ɛnyɛ hwee mm. na eh, aborɔfoɔ ankasa koraa no a yɛ a wɔn nneɛma a wɔn ani gye ho ne engineering a wɔn de yɛ nneɛma akɛse akɛse no biribi wɔn mfa ɛho abakɔsɛm ni agorɔ abakɔsɛm nyinaa ɛwɔ wiase nyinaa ɛni agorɔ nti sɛ wɔbɛhwɛ a wɔn tumi kura ɛyi ɛforo plane mhm. ɛba africa yɛn yɛ deɛ no a yɛto guo no na wɔn aba na wɔn ɛtwerɛ ho nsɛm anaasɛ wɔn boaboa nneɛma bi ano akɔ ama no aboa wɔn. Ɛno so na yɛhwɛ de sua adeɛ. Ɛno so na yɛhwɛ de sesa nneɛma bi a ankɔ yie. Okay. Na yɛn Ghana no a yɛwɔ mu no deɛ, mhm. deɛ akɔduro ne sɛ eh, yɛmpɛ abakɔsoma tie. Mm. Deɛ nti a yɛmpɛ tie ne sɛ eh, mmerɛ bi nanka ɛhia paa. Mhm. Mmerɛ a aborɔfo no wɔ hɔ na aborɔfo no twe wɔn ho kakra eh, kɔɔeɛ a eh, wɔn twe wɔn ho kɔɔeɛ a wɔn a faa ɔman no na ɛyi ɛyi aba mpaninsɛm ehia paa okay nti sukuu deɛ okɔ a na ɛno no bɛyɛ akɔdu baabi ansa hmm. na wobɛgya wobɛgya mu a wagya mu na kyerɛ sɛ ahyɛ wɔn nkunane ama wɔhu sɛ ayɛ adeɛ a ɛho hia paa na aban bi baeɛ mhm. ɛna ɔsɛ daabi Ɛɛ abakɔsɛm a ɛwɔ Ghana nyinaa no, hmm. ebiara a wobɛfa biara sɛ nnipa no yɛ Asante o, sɛ ɔman no ɛyɛ Asante o, sɛ ɔman foforɔ o, Asante ɛbɛba abɛwura mu. Nti saa adeɛ a Asante din a yɛbɛteɛ nti no, hmm. ɛne ɛmo mmiɛntwa ɛyi ɛyi mpanin nsɛm mu. Yɛbɛsua koraa no a yɛnyiyi fa baabi baabi baabi nketenkete bi hmm. na yɛnna ne bi yɛnna ne dane no. Nti ɛno bi Ɛna adaneadane no bi na Owura Osafo Mafo ɛkɔ danee no. Nti adaneadane no ka wɔn nhyehyɛeɛ ho. Hmm. Ɛka wɔn nhyehyɛeɛ ho sɛ wɔn pɛ sɛ yɛnyi mpaninsɛm koraa mfiri yɛadesua mu na yɛammɔ Asante din. Ɛfiri hmm. sɛ woyɛ Mpaninnsɛm biaa ni hɔ a wobɛtumi asua no wɔ Ghana man mu ha ɛne Ivory Coast a mm. Asante ɛma mu. Ivory Coast.
Ivory Coast so ka ho sɛ na ɛhɔ ɛfa bi mhm. ɛyɛ ɛka Asante ho. Nsa na akyire yi ɛbɛfi Asante nsa. Okay. Ghana ha deɛ baabiaa ni hɔ a ɛnka Asante ho da. Na na ne nyinaa ka Asante man ho. Eastern region.
Okay. Na deɛ ɛbaeɛ ne sɛ yɛne aborɔfo aprɛ aborɔfo bɛwuraa abibiman mu ha a wɔtu wɔn ani sii asante sɛ mm. eh, wɔn bɛgye asanteman no anaasɛ wɔn bɛtetem na ayi eh, asanteman no asɛeɛ no mhm. wɔn ɛkɔtenaa mpoano ɛna wɔn eh, yɛ no sɛ wɔn bɛboaboa nkurɔfoɔ a wɔn ani nye asante sɛm ho ano na Ɛɛ, wɔn ne Asante adi nsawosoɔ, na ɛkɔɔ so kyɛree. Nti mmerɛ a ɛɛ, mmerɛ bi duiɛ, na kyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ nkrataa sensan ba mu sɛ Asante agyae amanaman no a wɔka wɔn ho no, ɛfa bi ne kɛseɛ paa no, wɔagyei ne nyinaa mu de ama aborɔfo. Nti 1874 Ɛna aborɔfo ne yɛ bɛko wɔ Asanteman mu ha. Mm. Na nkuguo baeɛ no, nkrataa sensan baa mu sɛ mm-hmm. aman bi te sɛ Dankyira, Asen, Wasa, Sahwi, aman pii ne Mfante aman no bi. Mm-hmm. Yɛmfa yɛn nsa nhyɛ aseɛ sɛ ɛfiri saa mmerɛ no ɛrekɔ no, wɔn nka Asante ho biom.
Eighteen seventy four. Ahaa. Okay.
Nti ɛno no ɛde ɔman no kɛseɛ fa bi ɛkɔ Ah, hyɛɛ okay. aborɔfo no nsa. Ɛna wɔn yɛ wɔn sɛ ɛneɛ wɔn rebɔ saa aman no ho ban sɛ ɛbɛyɛ wɔn na Asante nsa Okay. ɛ- ɛ- ɛ- ɛmmɛfa Ɛmmɛfa ɛnkɔka wɔn bio. wɔ- wɔn bio. Okay. Na ɛbaa saa no ɛɛ mfie bɛguu mu no ara no aborɔfo yi san ne adesiani biom ɛyɛ deɛ ɛtwa toɔ ansa na yɛasantoa ntɔkwa no ɛbɛba na yɛ katama nso ɛwɔ nkran mhm. nti ɛhɔ no nso asante di nkuguo wɔ ɛhɔ na deɛ ɛbaeɛ no sɛ yɛwieeɛ no aborɔfo no koraa ɛtu firi ɔman mu sɛ afei deɛ asantefoɔ koraa ɛha wɔn dodo nti mhm. wɔn agya wɔn kɔ wɔn kɔɛ nso ɛna ɛkaa kakra bi wɔ ha na wɔn boaboa wɔn a aka na no na wɔn san frɛfrɛ wɔn a ɛɛ edwane kɔɛ no ɛma wɔn san baeɛ na ɛno na wɔn ne asante san krataa ɛɛ ɛɛ a bond of ɛɛ eighteen thirty one a treaty eighteen thirty one treaty yɛ a broni a na ɔda ano na yɛfrɛ no sɛ charles. uh, mclean okay. uh, charles mclean ɔna ɔne asante science saa nkrataa no ɛna ɛkɔbaa sɛ ɛpo baabi a pra ɛda ɛkɔpem mhm. no asante ɛmɛpem hɔ na pra no akyi nyinaa no ɛnyɛ ɛyi aborɔfo no ɛdea ɛno na ɛbɛyɛ gold coast no mhm. nti ɛbaa saa no deɛ ɛbaeɛ ne sɛ aman a wobusa sɛ eastern region no ɔmo ka ho mhm. ɔmo ka ho ara kɔpem 1831 Enti hwɛ mmerɛ a Asante Ɔsantehene Opoku Are mhm. ɛkɔ fa Eastern region hɔ nyinaa no mm. na yɛ Asantehene Opoku Are ɔdi kan na yɛ 1742 1742 nti saa 1742 yɛ baa bɛpem 1831 hwɛ ɛboro mfie wɔ ha akyire ne nyinaa na wɔn ka asante ho obiara wɔ fekuo a ɔba a ɔdɔm nti no ɛnɛ ɛna wɔn pɛ sɛ wɔn yiyi saa nneɛma no firi hɔ sɛ wɔn koraa no sɛbi ɛnya do wɔn nka asante ho da na sɛdeɛ ɛrekɔ no no, mhm. ɛho akɔhia sɛ seesei deɛ ɛsɛ sɛ mpanin nsɛm biara baabi a ɛhyɛ biara no deɛ kɔfa ba na
nti eastern region so yɛnim sɛ mhm. tribe baako a wɔde akɔtena hɔ yɛ akyem mm. akyemfoɔ wɔ hɔ Wɔn no, wɔn nso aka Asante ho pɛn anaa? Ɛɛ, wɔn koraa na ɛɛ, Ɔsantehene Opoku-Ara a ɔdi kan kɔfaa wɔn man no ɛɛ 1742 de bɛka Asante ho. Wɔkaa ho ara sɛ ɛduru mmerɛ bi a na wɔate atua. Wɔte atua nso a, ayɛ te sɛ Ɛyi wɔn pɛ sɛ wɔn firi mu a. Ɛɛ Asante ɛyɛ ɛyɛ ɛɛ federal state. Okay. Ekuo a yɛn nyinaa yɛtintim yɛnoma yɛdi nse aka ntam sɛ yɛbɛka ho. Nti wodi nse ka ntam sɛ wɔbɛka ho na wo sɛ wotwe wo ho deɛ a na nkyɛ sɛ wato wato ɔman mmra. Nti ɛhɔ no yɛtumi bɛbo na yɛsan de wobɛka ho. Nti Akyem Abuakwa titiriw ɛɛ ɛkɔɔ so saa bɛyɛ mprɛ ɛɛ nnan Ɛma wɔn nhemfo nnan deɛ wɔn wu wɔ mmerɛ bi a ɛko bɛba biara no, wɔn te hɔ sɛ wɔn ne Asante ako mprɛ aduɔkron nkron. Na Asante ntɔkwa ɛwɔ wiase nyinaa koraa ɛduru ɛduru aduɔkron nkron. Aduɔkron nkron. Na mo nko ara Asante no ma baka. Ne nyinaa yɛ nneɛma a wɔn twerɛtwerɛ ɛyɛ a ɛnyɛ nokorɛ. Na ɛyi ɛfrɛ ne sɛ wɔn mu a ɛka asante ho mm. boro mfie ɔha boro mfie ɔha mm-hmm.
na ɛkɔbaa ne sɛn na ɔmo firi mu yo sɛdeɛ yɛka no aborɔfo ɛkɔtenaa berlin mm-hmm. berlin conference na ɔmo hyehyɛɛ sɛ asante sɛdeɛ ɛsi kɔ no ɔmo anhwɛ yi a ɔmo africa no korɛ da hɔ no mm. ɔmo bɛfa ɔmo bɛfa fa anaasɛ ɔmo bɛfa ne nyinaa nti ne saa deɛ a ɛneɛ ɔmo nyɛ nhyehyɛeɛ bi ɛmɛsia mm-hmm. na ɔmo ne yɛ nko nti frenchfoɔ ne yɛ Ɛpre firi ɛyi ɛɛ Ivory Coast no na Germanfoɔ ne ɛpre firi ɛyi ɛɛ Volta na ɛyi Englishfoɔ ne ɛpre firi Mfante ɛne Nkran nti baabiara ntɔkwa ntɔkwa no saa no ɛɛ mmerɛ biara ntɔkwa bɛba biara no na kyerɛ sɛ obi anya ho na ɔdwane afiri ɔman no na obi bɛbusa sɛ ɛɛ Asante na emu ɔyɛ anaa nti na na ayi nkurɔfoɔ ɛredwane firi mu firi mu no ɛɛ nyɛ saa na teɛ wo wonya bɛka ho a ɛɛ woka ho sɛ wode wo man mm. na mmom ɔman no a akeka abɔ mu a yɛfrɛ no asante yi sɛ nnɛ aka aman bɛɛ sɛ ɛkɔ aduɔson ɛna aka abɔ mu obiara ni hɔ a ofi kumase mhm. ɛkɔ mampɔn anaa bɛkwae anaasɛ mhm. ɛbono man mu mhm. sɛ obi ɛmɛsom no anaasɛ ɔgyegye ɛtoɔ afiri ne hɔ de abɛyɛ ne kuma ase daabi woa na woyɛ obi biara na mmom ɛdu mhm. asɛm asɛm si mhm. na yɛ asantesɛm deɛ a mhm. ɛfa asanteman no nyinaa ho deɛ a ɛneɛ na ɔntoboa ɛbɛhina wɔbɛba abɛboa nti sɛ bi a obi gyina baabi ka sɛ bi a ɛbi a na yɛgyegye wɔ motoɔ ɛbi nti na na wɔn mpɛ sɛ wɔn ka ho a ɛnte saa ɛtoɔ biara na ɛwɔ sa wogyeɛ biara no na asante koraa no saa atɔgyegyeɛ no na nni hɔ a, Ɔsantene Mensah Bonsu na ɔbaeɛ na ɛyi sika a ɛda ɔman no mu no nyinaa asa. Enti nyɛ sɛ bi a ɔhene a na ɔwɔ hɔ ɔbɛ ɔdii no kɛkɛ ɛwɔ n'anum na ɔyɛ adɔyɛ nti adɔyɛ ohu ɔntumi nyina obi a ahia no anim nti no ɔkyekyɛ sika nti ɔkyekyɛ yɛ ama no san ɛna ɔno baeɛ na ɔsɛ dabi sɛ sika no asadeɛ a ɛsɛ sɛ yɛ yɛde ɛyi ɛɛ nhyɛ mhm. anaa ɛyi tax ɛtoɔ ɛba ɛna ɔde saa ɛtoɔ no baeɛ ɔno ne pɛn so ɛyɛ seventy five ɛɛkɔ so seventy five nti ɛno koraa no na ɛyɛ ɛnora yɛ asɛm ɛfiri sɛ deɛ obɛdi nadeɛ no ɛkɔ 1874 ɛnti 1874 75 tiɛmfa ne sɛ 1876 77 nyinaa na na ɔno wɔ a ɔyɛ na yi ɔgyegye ntoboa no ɔgyegye nso a na ɔde yɛ ɔman no yie ɛno koraa mpo no nyɛ sɛ yɛtwa biribi ato hɔ sɛ bosome biara yɛba yɛbɛgyegye daabi biribi si a mhm. ɛna na ɛgye saa ntoboa no ɛgye saa ntoboa no nti asante nyɛ ɔman a na dɛnkyerɛmom mhm. ɛna na ɔyɛ saa ɔneɛ ɔmfa ho sɛ woman mhm. wobɛtumi atua anaa wontumi ntua ɔno deɛ ɔgye ɛto a ano ɔden ɛno ka ho ɛna asante kɔko gye ne fa ahodeɛ mm. ɛfiri da nkyerɛ baa asante deɛ ɔnyɛ biribiaa saa da na menyini sɛ nne mmere koraa ɔyɛ okay. uh, uh, nti yɛnim sɛ uh, ne yɛwɔ gold coast mm. ɛna uh, ɛwɔ asante mm-hmm. ɛkɔbaa no sɛ dɛn na ɛberɛ uh, bɛn na asante kɔkaa gold coast ho yo aborɔfo no ɛbɛkɔ no mm-hmm. na ɔmu nya nkɔeɛ no na ɛyi ɛkwan aborɔfo no de wɔn a wɔhyɛ wɔn ase no nam soɔ no, mm. na ano ɔden. Nti kɔbaa sɛ wɔn a na wɔdi wɔn so paa pɔtee no mm. na yɛ Gold Coast no. Yɛ sɛ ɛpoano no nyinaa ɛna nkuro a ɛba mu kakra te sɛ akyem no ne wei nyinaa wɔn nyinaa kɔka Gold Coast no wasa dɛnkyerɛ sɛhwi wɔn nyinaa na wɔka Gold Coast no. Na deɛ kɔbaeɛ ne sɛ Aborɔfo no ne wɔn yɛ nhyehyɛeɛ bi a wɔde biribi yɛfrɛ no land bill mhm. sɛ nsase a ɛwɔ ɔman no mu nyinaa koraa no mhm. wɔn gye na wɔn no na yɛanhwɛ yie a na kyerɛ sɛ nkɛkɔyɛ te sɛ south africa mhm. na ɛhɔ ɛna akrakyefoɔ a ɛwowɔ mu no ɛsɔreeɛ ɛsɛ daabi nti ɛfiri hɔ ɔba no nyinaa no deɛ na kyerɛ sɛ ɛyɛ te sɛ yɛpere apereapereɛ ɛrekɔ so saa mmerɛ no na asante nso so ɔde ne ho yɛ a ɔnka ayi adeɛ a wɔn fi aseɛ sɛ wɔn ɛɛyɛ no ansa na 1943 ɛɛba no na mm. wɔn apereapereɛ nketenkete ɛɛkɔ so ɛwɔ baabi a ɛfrɛ no gold coast no wɔn ne aborɔfo na asantefoɔ deɛ wɔn nso te wɔn baabi sɛ ayi ɔman baako mhm. yɛ a aborɔfo no ankasa ɛfrɛ eh, Gold Coast and Ashanti. Mm. Biribi a wɔbɛyɛ bi a wɔyɛ no mmienu mmienu mmienu, Gold Coast and Ashanti. Nti mo na ɛyi eh, mo de mo mo nsa kɔhyɛ krataa ase. Mm -hmm. eh, eh, bond of 1844. 44. Sɛ mo no 1844. Mm. Uh, nti bɛyɛ mfie wɔ ha. Yeah. Ɛna mo hyɛ aborɔfo no ase. Okay. Sɛ mo deɛ mo pɛ sɛ mo hyɛ aborɔfo ase. Mm -hmm. Sɛ bɛyɔ na asantefoɔ ɛba eh, mm. sɛ. Ɛɛ, moatwe mo ho, na kyinkyini a momɛka ho sɛ deɛ nse a modiiɛ ne ntam a mokaeɛ a, mm. na kyerɛ sɛ aborɔfo no abɔ wɔn ho ban. Enti saa wei no ɛna afei deɛ moahunu sɛ mm-hmm. ɛɛ baabi a mode mo tiri kɔhyɛɛ no ɛnyɛ, nti mopɛ sɛ mofiri hɔ. Ɛna mo twerɛtwerɛ ho nkrataa ɛyɛ ho demonstration ne adeade asante deɛ ɔbɛyɛ dɛ wɔ mu mhm. ɛfiri sɛ ɔno nso ɛde ne man a ɔno koraa deɛ da no soɔ ɛnyɛ asɛm ketewa a mm. ɔɔko ɛnti no obi ka sɛ asante a mɛka ho a ɛɛ saa mmerɛ no a mo a mɛka ho ampa saa mmerɛ no. Nanso ɛduru ɛduru mfimfini no, wɔn bɛka ho sɛ nti no sɛ wɔnom ankasa a wɔn ko wɔn ntɔkwa no na wɔn ntumi nko. Wɔn ntumi nko. Nti no wɔn kaa sɛ ɛna ɛbɛhia sɛ asante mɛboa asante. Nti wɔn bae ɛma asante ɛkɔ kaa wɔn ho. Mm. Na ɛɛ yɛbɛhwɛ a saa ɛyi mmerɛ no a na ɛyi ɛpempɛ soɔ no mm-hmm. na ɛɛ ɛyi governors Gɔvenafoɔ a na wɔwɔ ɛɛ ɛmfa no sɛ gɔvena ɛɛ yɛ a na ɔtwa toɔ yɛ a yɛfrɛ no ɛɛ ɛɛ sɛ Noble Edin Clerk ɔno na ɔtwa atoɔ koraa yɛ a ansa na 1957 nti ɔno na ɔgyina hɔ ɛde ayi no ɛhyɛ yɛn nsam. Enti ɛkame ayɛ sɛ na aborɔfo no koraa no Asantefoɔ no rekɔ hɔ no na ɛnyɛ wɔn anigye sɛ ei monim baabi a mode mo ho rekɔ akɔhyɛ enti wɔn koraa no aborɔfo no yɛɛ sɛ Asante deɛ nka monkɔ baabi a mowɔ no ara na monyɛ mo kingdom na ɛyi Ghanafoɔ nso so nkɔ wɔn baabi wei ɛna ɛkɔbaa sɛ Ɛɛ, wɔde adeɛ bi bɛtoo ayi pono soɔ sɛ ɛɛ Asante obiara nso pɛ ɛɛ sɛ ɔkɔ n'anim. Okay. Nti Asante nso so adeɛ a ɛbɔ ho ban yɛ ahensɛm. Mm. Ɛna wɔde baa sɛ ɛɛ yɛbɛyɛ no ayi ɛɛ prime minister ɛɛ ɛɛ system. Prime minister system no nso yɛwɔ president ɛne ɛwɔ prime minister wo a wodi party no anim woyɛ prime minister mm, yɛwie a wo a wowɔ animonyam na wote nkyɛn baabi no wo na woyɛ president ɛne wɔn ne asante kaa sɛ wɔn awie biribiara mm. wɔn de asante hene mhm. bɛyɛ life Eh, president. Life president, okay. Mm. Nti saa president na ɔbɛyɛ na kyerɛ sɛ ɔno koraa kɔ a Deɛ ɔbɛba n'akyi biara no, ba biara no, ɔno na ɔyɛ president. Ɛma Ghana man foforɔ no nyinaa.
Nti ɛkɔbaa sɛ sɛ asɛm wei deɛ na nka mhm. me nso me ho atɔ me na eh, medi dwa a mhm. mewɔ ɛpo ɛfiri sɛ na takora de ɛna ɛpo da mhm. ɛna ɛfrɛ ne sɛ nkran nso na ɛpo da ɛna cape coast na ɛpo da ne nyinaa nso akɔdi wɔ mu hɔ enti na kyerɛ sɛ Ɔsantehene ne ne nwomanimfoɔ tena ase dwene ho a, yɛka se yɛn nko ara a, mm. yɛyɛ deɛ nyɛ a daakye woanhwɛ a yɛte ha nanso yɛtua toɔ akɛseɛ ɛma wei nom ɛfiri sɛ wokɔyi nnoɔma biara mm, wode bɛfa wɔn mu wɔn mu hɔ nti saa deɛ neɛ ɛyi yɛnkɔka wɔn ho prɛko ɛna ɛbaeɛ a 1943 mm. asante ɛkɔka wɔn ho ɛfiri hɔ ba nyinaa asante ɛdi akotene wɔ adeɛ a yɛfrɛ no sɛ yɛpere fahonie ama gold coast wɔn di akotene wɔ mu ara ama ɛkɔduu baabi ɛmu kyɛ mmienu wɔn fi aseɛ nnɛ yɛ united gold, gold coast convention party baako pɛ ɛna na ɛwɔ ɔman no mu aborɔfo ne wɔn hyehyɛɛ sɛ wɔn ɛnte no wɔn mmerɛ no du a na wɔn de ama wɔn mm. na wɔde ahyɛ party no nsa. Ɛna apereapereɛ nti emu twaa mmienu ɛna ɛfa kɔyɛɛ ɛɛ UGCC no ɛne ɛne ɛɛ CPP. Nti ɛkɔbaa sɛ CPP no mmom ɛna odi nkunim efisɛ na CPP no wɔn ɛɛ Kwame Nkrumah na mm. ɔbɛyɛɛ secretary ɛma UGCC ɔna no ɔnam ɔyɛ abanteɛ nti na ɔkɔ nkuraseɛ baabiara ɔne ɛsoma no nti mmerɛ a Ɛyi ɛbaa sɛ mu team mmienu no ɛna ɔsɛ ɛneɛ na sɛ wei de UGCC a, United Gold Coast Convention a, yɛn nso yɛbɛfa CPP, ah, Convention People's Convention Party, People's ne yɛ sɛ Party. convention no ɛda so wom. Sɛ Okay. convention no wom deɛ a, baabi a yɛbɛkɔ biara no, yɛbɛhu sɛ ɛ, adekorɔ no ara. Ɛna ɔde biribiri a, ɛ, mmeranteɛ ne mmabaawa ani so a Ɛso. wɔto maa no, eh, nti ɔno na sɛbe fifty seven no baeɛ no mhm. ɔna owi odi nkunim nti odi nkunim no na yɛ sɛ ɛkɔba sɛ adeɛ no a adwene no a UGCC foɔ faeɛ no mm. ɛma so nti election a wɔyɛ no kane ɛyɛ nineteen fifty four mhm. wɔn yɛɛ na Kwame Nkrumah ewiniiɛ anaa odi nkunim ɛmaa no boro soɔ yɛ akyerɛ sɛ ɛka kakra bi na kyerɛ sɛ nka UGCC foɔ koraa ɛɛnyɛ bi nti kɔ baa saa na ɔmo sɛ ɛnneɛ na party nketenkete nketenkete no a ɛwɔ ɛɛ ɛwɔ hɔ no nyinaa no yɛn nyinaa yɛn ka mom baako mhm. na ɛɛ yɛn frɛ no united party party a yɛkan na baako ɛyi ɛwɔ voter region. na baako wɔ Nkran, na baako wɔ Esirim, ɛna ayi NLM, National Liberation Movement nso ɛwɔ ayi Asante, ɛne Ashanti Youth. Enti saa ekuo nyinaa bɛka bɔɔ mu, na kyerɛ sɛ Ghana man no nyinaa ekuakuo a ɛwɔ ha no ɛna ɛka wɔn bɔɔ mu ɛna wɔn ɛtee U, eh, wɔn te UP, United okay, Party. United Party. Wɔn te UP no no. Mm. Sika efiri mu eh, yɛ kɔfa ne hene. Mhm. Dodoɔ no a ɔsantehene ankasa bɔtɔm mhm. ɛna ɔde boa ɛɛ ɛyi ɛɛ UP no. UP no. Nti na ma Kwame Nkrumah yɛ ne sɛ ɛne yɛ nsase a mhm. ɛwɔ asanteman mu ɛne ɛnoɔma a ɛɛ ɛwɔ asanteman mu a Ɛno nti wɔnya sika de boa party no. Yɛntwa ne nyinaa mu anaasɛ yɛnnye mfiri wɔn nsam. Ɛna wɔgyegye nsase a ɛnnɛ wɔse wɔde yɛ adeɛ ma yɛn. Ɛnti wobɛgye obi asase na sɛbe woansrɛ no wo nso so a woantɔ na sɛ mmerɛ du ɔde akɔ court ara na ne nsa aka a, ɛno nso n'aniberebe na ɛwɔ mu. Yɛ nkurɔfoɔ ani abereɛ. Ɛno ne nyinaa akyi no, kokoo sɛdeɛ ne ɛsi tɔ no no, wɔn ɛboɔ no wɔn bɛhwɛ nso koraa. Ɛkyɛ sɛ yɛyɛ nneɛma a. Kokoo dodoɔ no afiri Asanteman mu. Nti yɛyɛ nneɛma a ɛbɛma Asante no ayi akɔ fam sɛdeɛ ɛnɛ wɔn yɛ yi. Ɛnɛ Asantefoɔ ankasa party a wɔn na ɛteeɛ a na ayi Yɛfrɛ no sɛ bafo akoto mm. na ne di tintima wɔ mu mm. nti party no a yɛka sɛ wɔn bɛte yɛ no bɛte no kumase a na eastern region wɔ hɔ nso wɔn ankɔte no wɔ hɔ nti eastern region foɔ no nyinaa firi eastern region hɔ ɛna wɔn ba ɛɛ ɛyi asantema mu ha ɛbɛka ɛbɛfoa so ɛma asantefoɔ no ɛte yɛ ɛma asantefoɔ no de wɔn sika ɛna yɛɛyɛ ɛno mu ɛna jb dankwa yɛ a ɔyɛ Ɛyi yɛfrɛ no sɛ eh, ofi eastern region ɛne eastern region foɔ no kakra nyinaa ɛde wɔn ani hwɛ asanteman mu saa mmerɛ no na ɛyi yɛfrɛ no sɛ asantefoɔ ɛnka ɔman ɛfa ahodie apereɛ mu a wɔn bɛyɛ dɛ wɔ ha mm. na eastern region nso wɔ hɔ hwan na ɛkɔɔ hɔ na eastern region nso na ɛnyɛ kyɛ bi ɛna ɛnyɛ ɛyi akyem abuakwa ɛnyɛ akyem bosome ɛna ɛnyɛ ɛyi ɛ yɛfrɛ no akyem kotoku ɛyɛ ɛyi ɛɛ ɔman kɛse akyerɛ sɛ na ɛyi korɔbɔfoɔ korɔbɔ yellow korɔbɔ mhm. ɛne ɛyi ɛyi manya korɔbɔ ɛne kwawu ɛne asantefoɔ a wɔn man ne kofoɔ dua na wɔn nyinaa hyɛ mu bi ɛna nkran nyinaa nso na ɛka eastern region no nti nkran no na ne capital no ɛna eastern region capital no na ɛyɛ ɛɛ greater accra ɛyi ɛyi accra nkasa mhm. ɛna ɛsan yɛ. Capital of Ghana. Nti na ɛyɛ eh, nneɛma mmienu. Ɛyɛ Eastern Regional Capital ɛna ɛsan yɛ eh, Ghana nyinaa eh, capital. Nti sɛ obi bɛka sɛ eh, Eastern Region na na ɛyɛ nneɛma a mm. ɛno no na ɛyɛ ntorɔ yɛ a wɔn pɛ sɛ wɔn poa Asante. Ɛkwan biara so a wɔn bɛnya biara wɔn fa so na wɔn poa Asante. UP a wɔka ho asɛm yi, ɛɛ manfoɔ taa ka sɛ yɛ ɔman no Amansamanfoɔ repere independence no, na UP nso reko tia sɛ yɛnya saa fahodie no. Ɛno no ho abasɛm te sɛn? Ɛyɛ nokorɛ sɛ na UP refight against the struggle for independence? Yoo, ɛnyɛ nokorɛ da, na ɛntumi nyɛ nokorɛ nso da. Ɛne sɛ, UP no na meka no, na ɛyɛ Volta Regionfoɔ wɔn kuo yɛ a wɔde ɛpere fa ahodie na ɛka ho na ɛhyerɛ mu kuo mmienu mhm. islamic movement ɛna northern people's party na ne nyinaa ka ho na ayi ɛfrɛ no sɛ eastern region foe na wɔn nso so ka ho yɛagye bi da nkwa ne ne paa wili ɛne ayi nyinaa wɔn fi eastern region wɔn nyinaa hyɛ saa ekuo no mu nti ɛɛ yɛfrɛ no sɛ ɛna asantefoɔ nso nlm national liberation movement ɛna asante youth na sɛ Ghana nyinaa nkorɔfoɔ na ɛtaa adeɛ baako akyi a, ɛyɛ dɛn na yɛkɔyi wɔn nyinaa firi mu ka sɛ Asantefoɔ na na ayi wɔn mpɛ fawohodie? Fawohodie deɛ ne wɔn pɛ, ne wɔn ako ara, obiara nni hɔ a na ɔpɛ fawohodie kyerɛ Asante. Asante. Yɛako firi, yɛne aborɔfo ako ako ako ako a yɛmpɛ sɛ wɔn bɛbɛn baabi a yɛn asase wɔ. Ɛno akyi, eh, yɛfrɛ no sɛn, eh, U, UP no, Ɛsan bɛyɛɛ sɛ ɛnneɛ adeɛ a yɛpɛ ne sɛ yɛwie a ɔman no obiara ne ne man na yɛnyɛ federation uh, yɛnyɛ federal state ɛna Kwame Nkrumah se yɛnyɛ unitary state nti CPP foɔ no ɛse mm-hmm. unitary state yɛkyerɛ sɛ yɛn nyinaa yɛ capital ne nkran mm-hmm. biribia yɛbɛyɛ biara ɛwɔ nkran na Weinom nso se dabi. Fedra. Ɛɛ Fedra, me me te m'Asante man mu a, me me me nyɛ me nnoɔma nyinaa sɛ me yɛ me yɛ country, na me de abɛka ho ama no ayɛ Asante ama no ayɛ Ghana man. Obi yɛ sei a, ɛno no, sɛdeɛ ɛwɔ Nigeria yi, anaa sɛdeɛ ɛwɔ America yi, anaa sɛdeɛ ɛwɔ Germany yi, ɛno bi ɛna na UP foɔ ɛɛka, na wɔn anka sɛ ɛyi ɛɛ wɔn mpɛ faahodie no. Mm.
Nti ɔn sɛ ɔka taxation bi asɛm ɔde ka akyerɛ mu a but na na na nyɛ exploitation bi na na wɔn asante exploit the state no anaasɛn na wobɛtumi aka afa saa taxation no ho. yɛka sɛ yɛgyegye ɛtoa a ɔman toa a Baabi a obiara wɔ biara, wɔanyɛ gye to a, ɔman no kɔ ahokyere mu a, yɛbɛyɛ dɛn na yɛafiri mu? Hmm. Enti Asante yɛɛ no sɛ mmerɛ biara biribi bɛba hmm. yɛ a ɛsɛ sɛ yɛbɛhia sika deɛ, ɛneɛ yɛbɛtete toɔ ama aman hene no. Na wɔn nso so atete ama wɔn aberempɔn na aberempɔn nso atete ama dekurofoɔ na yɛde ne wɔn de ne nyinaa aba na deɛ ɛsɛ sɛ yɛde yɛ sɛ atuo na yɛtɔ a yɛatɔ sɛ abobɔ na yɛtɔ a sɛ atuduro na yɛtɔ a sɛ nso ɛyi ɛɛ ahokyerɛ bi na aba mhm. ɛfa baabi a yɛde akɔ akɔsɔ wɔn ase nti ɛɛ yɛ ɔyɛ ɔyɛ saa ɛnjɛ sɛ da biara na abosomi biara nipa te agu mu so a yɛgye a na yɛ sɛ. Ɛɛ, deɛ wobɛgyeɛ biara wɔ ɔman mu biara no, fa yɛ ɔman yie. Saa na Asante yɛ. Ɛyɛɛ yɛ ara, ɛbɛpem nnɛ nyinaa, saa na Asante yɛ. Woate sɛ Ɔsantehene asoma obi sɛ ɔnkɔ Mampɔn nkɔgye asase toɔ mmra? Anaa ɔnkɔ Bɛkwaa anaa Dwaben anaasɛ? Woate bi da? Anaa woate bi mpani nsɛm da? Nyɛ saa na yɛyɛ. Nti, but bi, bi, nanso biribi ba na sɛ ɛsɛ sɛ ɛɛ, Asante no nyinaa de di toɔ deɛ a, ɛnna ɔbɛfrɛ n'amanhene na ɔde ato wɔn anim sɛ deɛ aba ni o, enti mo mo mmɛso yasene. Ɛnneɛma da adi pefee sɛ mm. ɛɛ wɔn ma no yɛ ko agye faahodi ama Ghana no. Mm. Ɛɛ dɛn na akyemfoɔ no sɔre a na wɔn ti kumase sɛ ɛyi Asante na ɛmoa wɔn. Ɛyɛɛ dɛn na wɔn na wɔdii anim baa Ɔsantehene prɛmpɛ hɔ sɛ ɔmfa ne man mmɛka Gold Coast ho a ampa ɔde bɛka ho? Na woka sɛ obi mfa ne man mmɛka wo deɛ ho na ɔde bɛka ho na sɛ mode ko wie a wosan gyaa bɛyi no boniayɛ sɛ ne ɔnka ho? Afei mmerɛ a ayi ɛmu kyɛɛ mmienu no, UGCC no mu kyɛɛ mmienu no a, akyemfoɔ nyinaa kɔɔ UP. Nti CPP deɛ na sɛbe yɛnhunu baako koraa wɔ hɔ. Okay. Na ɛyi Asante so deɛ na ɔyɛ ɔman kɛseɛ. Mm. Nti ɛfa ɛkɔ UP ɛna ɛfa ɛkɔ CPP. Nti mmerɛ a CPP no yɛte no na Asante youth na wɔn ɔsi wɔn ɔsi bibi ashanti youth o nti na eh, eastern region youth na wɔn wɔ yi mm. anaasɛ akyem youth na wɔn wɔ yi Enti ɔno a ɔno kɔkaa ho ɔbɛwuraa mo mfimfini ara koo yɛ ara kɔɔ n'awieeɛ a wo nso a wotee wo ho wotwee wo ho yɛ a kyerɛ sɛ wo deɛ wo nkurɔfoɔ koraa yɛpɛ wɔn a yɛnhu wɔn yɛma ministers no Kwame Nkrumah ma ministers no ɔma Dr. Safo Agyei yɛ a ɔyɛ Asanteni ɔma no ayi ɛfrɛ no sɛ minister Ok. Wahu? Nti minister no nso ɛna ɔsan maa no gyina hɔ ma Ashanti ɛne ɛyi eh, Northern region nyinaa. Nti ɔno nso na ne deɛ ne deɛ hene. Ok. Saa mmerɛ no yɛ a na ɛyi eh, yɛhyehyɛ ɛyi eh, de brɛ no. Ɔno hwan na ɛbɛfaa no fii no hɔ de no kɔkaa ɛho mmerɛ CPPfoɔ no sɔɔ mu de ɛko no kɔɔ no awieeɛ no. Na hwan na na ɛka ho? Na Asante na na ɛka ho anaasɛ Akyem na na ɛka ho? Na Akyem ne yɛnhu wɔn baabiara.